Чара, ләкин дә кызганыч, ну, беренче русча әйткәндә первый блин ком диләр. Шунасам килә, киләчәктә мондый чаралар күбрәк халык белән бәрәкәтлерәк узар дип ышанамын. Мин Сәлам газетасының редакторы буларак, аның үткәннәр турында әз генә таныштырып үтәсем килә. Ул аны башлап бу мәчет, җәмигъ мәчете каршында башлап аны Иршат хәзрәт баш имам Иршат хәзрәт Сафин башлап җибәргән ул дини, чиста дини газета булып килде. Аннан соң инде без Нурдинова Рима белән аны икәү алып бардык берничә ел. Мин Ул чорга шундый, дөресен генә әйткәндә, якты хисләр саклыйм. Без ничектер бик уңышлы, җайлы эшләдек аның белән. Ну, дөресен генә әйткәндә, газета чыгару, газета эше ул бернәрсәгә дә ошамаган, үзенә аерым бер авыр хезмәт. Ә менә бу безнең эшләгән чорда ул тагын да авыррак иде. Менә берничә мисал китерәсем килә. Шундый диктат астында эшләдек без. Менә бу биткә шуны язасың, менә бу биткә шуны язасың, бу биткә шуны язасың, ди. Ни әз генә шушы установкалардан чыксаң, газетабызны ябабыз, тегеләй итәбез, болай итәбез дип, гел шундый шелтә астында эшләп килдек. Но, әмма ләкин газет, Аллага шөкер, сакланды. Ул инде мәчетнең рупоры буларак исәпләнгән булган, ләкин дә без аны мондый дини белемебез булмаса да, шундый нәзакәтле итеп алып барырга тырыштык, кулыбыздан килгән хәтле. Ләкин дә шуны аңладык ки, гел дин турында гына, ул берьяклы гына булса, хәзер күп дини китаплар чыга, күп мәгълүматлар. Шуның өчен газета ул калейдоскоп кебек төрле яклы булырга тиеш. Анда тарих та, Анда мәдәният тә, анда бөтен яклап төрле кызыклы материаллар тупланырга тиеш. Безнең, дөресен генә әйткәндә, хәзер милләтебезнең, борынгы милләтебезнең рухы сындырылган, изелгән, тапталган. Хәзер Бер ышаныч булган диндә күпчелек бу ни булмасын, минем үземнең фикерем генә, ул шундый бутафория формасына әйләнеп бара. Шуның өчен безнең газеталар алдында шулхәтле зур бурыч тора, халыкның үзаңын, милли үзаңын күтәрергә, рухын, егылган, тапталган рухын күтәрергә. Ә аны ничек күтәреп була? Тел, телне торгызып. Тел ул милләтнең нигезе. Тел югалдымы, милләт югала дигән сүз. Анысы инде һәрберебезгә билгеле. Әмма ләкин бу чын хакыйкать. Ә телне торгызу, аны бик авыр мәсьәлә. Менә безнең алда шундый бурычлар тора. Инде бу газета дини газеталар күпчелек регионнарда алар подпискага, ну алар күп күпләп не, була бушлай таратылалар. Мәсәлән, 50 шәһәрнең матур-матур газетлар, 50 шәһәрнең Йөзләр мең чыгарып, чыгарып таратылганнар да бар. Ләкин безнең хәзер алдыбызга шундый бурыч куйдык, ничек тә булса хөкүмәт даирәсенә керергә, Һәм менә Рәфкат абый сөйләгәнчә, подписка мәсьәләләрен күтәрергә. Нигә дисәң, үзе түләп алган үзенең гаиләсенә ярәләштергән газета ул бәрәкәтле дә. Ул гаилә гаиләнең үз газетасына әверелә. Шуның өчен алдыбызга зур-зур планнар куябыз. Хәзер инде э, русча да, татарча да төрле-төрле э, аны төрләндереп, матур иттереп, э, бер бер изгә генә басмыйча, төрле төрле юнәлешләрдә эзләнүләр алып барабыз, төрлечә карыйбыз, ничек моңа халык карый. Дөресен генә әйткәндә, кайберләре шундый зур рәхмәтлеләр, кайберләре бетереп ташлыйлар, һәрберсенә шат булмый. Ну, ләкин без чуваш әйтмешли, бирешмибез, алга барабыз. Һәрбер кешегә ярап булмый, конечно. Инде нәрсә әйтәсем килә, безнең алда торган бурычлардан телне, милли гореф-гадәтләрне, безнең тарихыбызны турында күп кенә эзләнүләр алып барырга кирәк. Халык белән халык арасында безнең күрмәгән, танылмаган шундый алтын бөртекләре булган шәхесләребез бар. Менә әле соңгы газетта без яздык Мөдәррис абый Шәяхметовны, бәлки белүчеләр дә бардыр. Алар дүрт бала, менә аның 75 яшьлеге белән котлап язды газетка. Аның кечкенә генә әнисе дүрт баланы ятим үстергән. И шуларның икесе югары белем алганнар. Зур-зур урыннарда эшләгәннәр. И шулардан уйланып киткәндә мин, минем шундый сыннар бар, Ярмәк авылында гына да 256 ятим үскәннәр. И аларның күбесе югары дәрәҗәгә ирешкәннәр. Моның белән нәрсә әйтәсем килә? Ул вакытта халыкның рухы көчле булган. Алар черек бәрәңге аша, теге кышка калган башаклар аша, шундый үләннәр ашап та исән калып, шундый дәрәҗәле кешеләр булганнар. Менә шушы бөек татар рухын безнең алда зур бурыч тора. Менә аны күтәрергә Белдертергә. Безнең, мәсәлән, менә бу тарих турында алганда, бер статья язган идем мин анда, Ангалышев дигән фамилия, ул кенәзләр фамилиясеннән балклавында. Исләре китеп язарак куанылдым монда, мондый ниләрне, фактларны. Ул бит безнең бабаларыбыз, дип инде. Мин аларга күрсәттем, менә бу китапта бар, менә бу китапта бар, берничә китапта карагыз дип, алар рәхмәтләр әйттеләр. Менә бу бер ел нинди безнең ниләребез, бабаларыбыз шундый Кодрәтле халык булганнар. Аннан соң тагын бер мәсьәләне әйтәсем килә. Менә безнең затлы гореф-гадәтләребез һәр бутафория формасында. Алар кулланганда, сакланганда да ничектер формаль рәвештә. Мәсәлән, туйлар үткәндә, Туйлар үткәндә түгел инде, өйләнешкәндә. Балалары гражданский брак белән торабыз диләр. Моны менә ничек тә аңлатып булмый. Бу брак түгел, ә брак инде, действительно, мин кеше брагы. Шуны әйткәчтен, атасы-инәсе, Ну бит, ярамый алай, законлаштырырга кирәк, оныкларыбыз кем була, незаконно рожденный, туда-сюда. Ну нишләтәсең, замана шул диләр. Менә шундый кешеләргә безнең э, газета, журналлар аша татар халкының Шундый матур, көчле сыйфатларын белгертеп яза белергә кирәк. Язарга шул омтылырга кирәк дип. Миңа бик ошады менә Рәфхат абыйның ул чын йөрәктән үзенең газетасы өчен Шундый матур чыгыш ясады. Ну, безнең, моның белән нәрсә әйтәсем килә, безнең үрнәк булырлык кешеләребез бар, ул аны оештырган, ике дистә елдан артык хәзер алып бара, шундый, шундый ук авырлыклар белән. Ну, киләчәктә минем нинди теләгем бар? Менә Бу җыелыш киләчәктә шундый резонанс алсын иде. Бергә без бер коллектив булып, бернинди безгә бүлешергә юк, безнең максатлар изге. Бер-беребезгә ярдәм итеп, киңәшеп, нинди менә Рәфкать абый миңа, ну, Критический формада да ничек мин аны нормально кабул иттем. Действительно, ниләр җитешсезлекләрен төзәттек, аннары минем үземә дә шап китте ул. Монда үпкәләргә бер нәрсә дә юк. Безнең Безнең четерекле эш, иң беренче максатыбыз үзебез яшарга тиеш ул. Үзебез, әгәр дә анда фальш сизмәсәк, димәк халыкка да шуячак. Элек-электән татар халкының иң зур горурлыгы аның басма әсәрләре булган. Китаплар, журналлар, газеталар. Ул бик зур көчкә ия. Менә безнең дә киләчәктә газеталарыбыз шундый көчле, үтемле булсыннар иде. Менә шуны әйтәсем килә. Рәхмәт.